Thank you so much for watching this video. Let's dive into this. Salam gadyrdy watandaşlar. Şu gün efirimize biz myhman çagyrdyk. Onuň ady Dursoltan Taganowa. Salam Dursoltan Taganowa. Salam hemmäňize watandaşlar. Salam Akmyrat. Salam. Dursoltan Taganowa siz bir özüňiz özüňiz tanyşdyrsaňyz tüm biziň türkmen e, voice e, podpişiklerimiz bilen tanyşdyrsaňyz özüňizi haýyş. Bolýa. Salam aleýkum watandaşlar. Ýene bir gezek hemmäňize men Dursoltan Taganwa, Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda doguldym. Mhm. Bolýa, sag boluň Dursoltan. Biziň ikinji soragymyz siz aktiwistler üçin uly güýçli mysal bolduňyz. Sizi şu derejä getiren wakalar wakalar barada aýdyp berseňiz özüňiziň durmuşyňyzdan geçiren.

Mhm. Bolýar, sag boluň Dursoltan. Siz Türkmenistan e, Türkmenistan tarapdan, şolaryň prezidentler tarapdan, diktator taraplardan basyşa basyş boldumy siz siziň edýän aktiwistligiň işiňiz üçin? Gaty güýçli basyşlar boldy. Esasan hem şu men deportasiýon lagere giren wagtym çykandan soň häli bir gün hem iň soňky gezek meň çagam ýanyna baryp gaýtdylar. Mekdebine baryp, e,

Sag boluň Dursoltan. Siz Türkmenistanyň prezidentlerinden tarapyndan basyşly näle görüşdiňiz? Başlarda 2020-nji ýylda bileňiz Türkmenistanda apy-tupan boldy, ýollar ýapyldy pandemiýa sebäpli, şoň ýaly görkezdiler-de.

Eýýäm resmileşdirdik. Ýuwaş-ýuwaş tejribelerimizden, eden ýalňyşlarymyzdan mysal alyp, dogry ýoly tapyp, göreşmäge dowam edip otyrys. Sag boluň, Dursoltan. Dursoltan, siz aýdyp geçdiňiz, şo sizi deportasiýa etjek boldy Tursiýa, Türkmenistana. Şo siz şu deportasiýa etjegini siz özüňiziň aktiwistçilik işiňiz bilen baglap bilersiňizmi? Şo bilen, şonuň üçin diýip pikir etýäňizmi?

On bäş, on ýedi ýyllap nilgal ýaşaýan gelin-gyzlarymyz tutuldy we deport karary berildiler. Şo wagtda pandemiýa dogry geleni üçin, pandemiýa wagtynda bolany üçin şolary Türkmenistana deport edip bilmän, ýene eline kagyz berip, aýda gol çekmek üçin daşary çykaryp goýberdiler. Indi her aý Meselem, otuz-kyrk sany türkmeni toplanansoň, hemmesini boşadyp goýberýärdiler, ýöne men baryp, ýaňky türkmenlere seredýän çinowniklardan, Näme üçin meni goýbereňiz ýok? Aslynda maňa siz ine, sen nelegalny ýaşaýanlygyň üçin tutuldyň diýip aýdýaňyz, ýöne mendenem köp nelegalny ýagdaýda ýaşaýanlar bar. Meniň hiç hili dokuz ýyla çenli

käbir adam hukuklaryny goraýan guramalaryň Helsinski fondunyň SABO-synyň Täjik Begmedowa geldi, ýörite geldi Türkiýä. Ondan başga-da prawozasitnaý organizasiýalaryň köpüsi elinden gelenini etdiler. Şonuň netijesinde ýene Türkiýe döwleti üçin hem aýtjak bolýan, SABO-synyň bosgunlyk arzamy kabul etdiler, seretdiler. Şonuň netijesinde-de çykdym, Türkmenistana deport edilmedim. Bu arada

Günäkär däl diýip eýýäm rişeniýa bar bu bu nämede. Sag boluň. Siz deport e, Tursiýa Tursiýa sizi Türkiýe döwleti deport etjek wagtynda siz e, e, soradyňyz Tursiýadan goranmak goranmak statusyny soradyňyz, dogrumy? Dogry. Naýhoş. Dursun Atamanow, indiki soragymyz häzirki Türkmenistanyň diktaturasy bilen göreşýän aktiwistlerimize näme maslahat berersiňiz, özüňiziň geçiren opytyňyz boýunça? Men aktiwistlere indi maslahat bermek belki-de ýaşy, tejribeleri maňa görä köp adamyň köpdür, ýöne men başymdan gelenler bilen mysal aýdanda, watandaşlar biz iki müň ýigrimi nji ýyldan başlap bu hereketde we Özüňiz gowy bilýäňiz, hemmäm meň öýüme bolan ýaly siziňem şu iki müň ýigriminji ýylda has köp adam bardy-da, siziňem öýüňize bolan basyşlardan habarymyz bar. Gorkuzmak niýeti bilen her hili ugražat edendiklerini bilýäs, Türkmenistan hökümetiniň çinowniklarynyň käbir samsyk adamlary öýüňize ugradyp,

Biz hakykat üçin, biz adalat üçin, azatlyk üçin göreşýänligimizi bilenimiz üçin, gorkman näme bolsa bolsun göreşmeli, mirnim putem göreşmeli, kanunlar esasynda göreşmeli diýip pikir edýän. Eger öýüňize baryp ýene maşgalaňyzy gorkuzýan bolsa, azar berýän bolsa, anda daşary ýurtda birnäçe türkmenleriň hak hukuklaryny goraýan prawazişitnä organizasiýalar bar.

Öýüňizdäkiler, ne çagalaryňyz, ne garyndaşlaryňyz jogap bermäge mejbur däl. Ki, ýenem belläp geçýän, biz kanuny haklarymyzy soraýas, şonuň üçin gaýrat edip, gorkman göreşiňizi dowam etdiriň. Köp köp sag boluň Durus Soltan köp köp sag boluň. Şunda biz efirimizi jemläris. Size biz jan saglyk we ondan esasy sabyr dileýäs. Biz özümiziň adymyzdanam sizi gaty goldaýas edýän Türkmenistan türkmen raýatlarynyň hukuklaryny gorany üçin gaty goldaýas. Sag boluň köp köp Dursogtan. Sag boluň. Sag boluň watandaşlar.